Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Türkmenistanda Milli bedew baýramy uly şowhun bilen bellenilip geçildi. Bu baýramçylyk dabarasyna prezident Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan her ýyl aýratyn üns berilýär. Döwlet mediasy ýigrimi dokuzynjy aprelde Türkmen bedewiniň gününiň hormatyna Aşgabadyň etegindäki Ahalteke atçylyk toplumynyň aýlawynda geçirilen at çapyşykda Berdimuhamedowyň atynyň ýeňiji bolandygyny habar berdi. Şondan bir gün öň ýylyň iň owadan ahalteke bedewi atly halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry hem geçirildi. Türkmen döwlet habarlary beýleki alty çapan tejribeli çapyksuwarlaryň öz çapjak atlaryny özleriniň seýisländigini, emma prezidentiň çapan atyny, ýagny Mirasy, döwlet Baştutanynyň agtygy, Ýaş seýis Kerimgulynyň okuwdan boş wagtynda seýisländigini aýdýar. Azatlyk Radiosy şenbe güni geçirilen atçapyşykda Berdimuhamedowyň atynyň ýeňiş gazanmagy barada reaksiýasyny almak üçin Ýanardag halkara ekspertler merkeziniň ýolbaşçysy, görnükli atşynas Geldi Kärizow bilen söhbetdeş boldy. Birinjiden, on ýyl bäri çapýar, muny mundan ozup bilýän adam ýok. Onnoňam biziň ol çapyş barlamyz entek jandan iren adam däl-ä, ondan ozarýarys. Ondan ozubam bolmaýar. Ol-a birinji mesele. Indi çapyşyk diýilýän zat ol bir inçe emel. Siz syn edýän bolsaňyz şo at çapyşyga serediň. Oň bilen bäsleşen bolýar bir çapgysy bar. Daş gyradan gidýändir. Aýlawyň daşky gyrasyndan, içki gyrasyndan. Berdimuhamedow ýeke özi, galanlaram yzynda. Bular Halk üçin edilýän emel, hakyky çapyşýa diýilýän gürrüň gerek bulara. Emma daşky gyradan çapan adam, içki gyradaky çapan adam bilen onuň ölçän ýoluny ölçeseň, bolmanda elli metr tapawudy bar. Ol-a birinji mesele. Ikinjidenem Berdimuhamedowyň aty, at çapyşykda her atlar topar-topar bölünýär. Bir sapar ozan bolsa dörünji topardan üçe, ikä, beşe ozdugyça, ol haýsy toparda, ol, mümkin, has ýyndamdyr ýa başga iňlis bilen garyşan tohumdyr, o zatlar belli däl-ä. Geldi aga at çapyşykda Berdimuhamedow bilen bir hatarda onuň agtygynyň adynyň hem öňe çykarylmagyna siz nähili garaýarsyňyz? Kerimguly diýilýän oň agtygy indi öz ady bilen deň derejede agtygyny salýar ol öňe. Näme üçin salýar? Milletiň aňynda patyşadan patyşaň agtygyna atyň uýany berilýär. Ol hakykatda syýasy mesele bar o taýda. Ol adamlaryň ünsüni çekip, adamlaryň aňyny şoňa öwrenişdirjek bolýar. Şol ertir diňe at aýlawda däl, şo syýasatda-da ýene-de oň ogluna, agtygyna geçmeli diýilýän Pikir ornaşdyrýar ol adamlaryň aňyýetinde. GLA döwlet mediasynyň maglumatyna Berdimuhamedow özüniň arhiwleri öwrenendigini aýdyp, gerbde şekli ýerleşdirilen ýanardag atynyň ýedinji arkasyny öz atasy Abaguly Annaýewiň seýisländigini aýdýar. Anyk haýsy arhiwleri öwrenendigi bellenilmese-de, indi siz hem atlary öwreniji atşynas hökmünde GLA şeýle maglumata duş geldiňizmi? Bi belli derejede dogry bolmagy mümkin. Ýöne Azaguly diýilýän adam ol. Dorje diýilýän aty ýasapdyr. Dorje diýilýän aty ýasanynyňam sebäbi, sebäbi Azagulyň öz baýtaly bar. Ine, baýtalyny alýar-da, Kömek Çerkezli diýilýän ata çekýär. Ondan o taýda o Kömek Çerkezliň täsirimi. Ýa-da ýaňky Abagulyň baýtarynyň täsirimi? O zatlara düşüner ýaly-ak däl, sebäbi taryh ol ýüz ýyldan kän geçen mesele. Bu näme üçin o taýda Abagulyň baýtarynyň ady bar-da, Kömek Çerkezliň ady ýok, Soltangulynyňky ýok, Fakir Sulu, Fakir Pälwan Şambaranlyň ady ýok o taýda, Guwanç Orazyň ady ýok, bir ýaňky Geldi Annalyň ady ýok. Indi men hakda-ra gürrüň ýok. Ol men-ä-ra bar, oňa edil kakyn düşen ýaly-ak maňa. Bularyň hemmesi seýsýa ýa sirk oýnaýanmyýa, hiç kim seleksioneryň adyny tutanok. Ýöne näme etse-de, seleksioner bolmadyk ýerde saýlap-seçiş işini geçirip bilmän, bilýän adam bolmasa, hiç haçan ýanardag ýaly at döremez. Hany näçe işläp ýörler, näme üçin ini döredip bilenoklar? Sebäbi olara Saýlap-seçiş işini geçirip bilýän, tohum tijini bilýän adam gerekkäl. Olar taýýar aşyň eýesi. Ine, bu-da meňki, a muňa-da meň atam degişli, babam degişli diýip, ine, indi bu ýurt içinde bir topar goşgy goşup ýören bar. Ine, olaram indi aňyrda, aý, seň ýanardagyň aňyrsynda, ýedi arkasynda, ine, siziň atyňyz bar ekeni. Hemme türkmen halkyň adamy bar-a, taýda, o taýda näçe at goşuldy? Biziň bilýänimizden bilmeýänimiz kän-ä. Hormatly diňleýjiler, Azatlyk Radiosy hepdäniň soňunda geçirilen at çapyşykda Berdimuhamedowyň atynyň ýeňiş gazanmagy barada ýörite wideo hem taýýarlady. Bu wideo tomaşa etmek isleseňiz, sizi azathabar nokat kom web saýtymyza syýahat etmäge çagyrýas.